Hemmäňize salam dostlar. Men bu gün siz bilen Russiýada esse güne nädip bilet almany öwretjek bolýan. Başlamazymyz olgunça YouTube kanalymyza agza bolup, laýk basyp, dostlaryňyz bilen paýlaşyp, kommentariýa galdyrmagy sizden haýyş edýän. Hemmäňiz taýýar bolsaňyz, onda başlalyň. Ilki bilen biz näme etmeli? Biz S7 programmasyny ýükläp almaly. Dostlar, Essegon programmasy Play Marketde ýokdur. Şonuň üçin Chromedan ýa-da Yandex-den gözläp alýas. Yandex-e näme diýip ýazýas? Häzir şu ýerde biz S7 E

Nädip uly ýetmezler size usta. Bize eýýäm Bize eýýäm bu bar dostlar. Näme görkezýän? Men öň alyp goýdum SVM programmany ýöne üçin görkezýän. Maňa gerek däl bu. Indi dostlar şu ýerden zaguskadan çykýar da, sizin bu usta nokatlar hemme ýerde bolýar. Indi maňa gerekli zat bärde S7 programmamyza zat berkine S7. Şimdi girýär. Ene, görüşü güzel S7 programmamyza çiz. Dostlar, size bir zat ýatla da inşi yerde. S7 programmamıza girene registrasiya etme oy. Başarsanız has gol size. Şimdi ben registrasiyonu Türkmenistan'a kayıp. Nomerim meni owadakam gelim. Şöyle bolsa size bonus ýygnap berýän. Bonus näme? Aslynda bir 4-5 biletden mi, 3-4 bilet alandan soň size 1000 rubl skidka bolýar. Şony mätden çykarman dostlar. Şonuň üçin lütfen suratda registrasiýa etdiriň. Indi registrasiýa edilende näle edilýär? Elbetde, ine hemme danylaryň ýazylýar şeýle. Görşüňiz ýaly meň danylarym, meň profilim ine şu. Indi size görkezjek zadym esasy näme? Dostlar, kupit bileti basýas. Aýdaly, mysal üçin, Moskwa, Aşgabat ýa-da Aşgabat, Moskwa islendik çislany islendik ýere saýlap bilýän. Moskwa, Aşgabat näýlik gözüme bärde işe çykaranok. Ony ýazylýan ýere Mos ýazýan öz çykaryp berýär. Bärde Aşa we Mine, Aşgabat çykaryp berdi. Indi özümize çista saýlamaly. Mysal üçin aýdaly, şu gün 3-nji ýanwar. Ortaça bir diňe bir tarapyna gerek bolsa dostlar, ine obratno edip bolýar. Nähili ýagdaýda edip bolýar? Sen bir çistany basýaň. Bahalary görkezip dur ine. Şular ýaşuly bolsa arzan bahalar bolýar dostlar şuny ýatdan çykarmaň. Egerde häzir men size nähili ek ýagdaýda görkezsemkäm şulaň içinde sarylaram bolýar dostlar. Häzir men size görkezeýin. Şulaň içinde sarylaram bolýar. Ine. Görşüňiz ýaly sarylar uly bular gymmatlaýar. Aşakda seretseňiz 23845 rubl diýendir. Hä, emma ýaşlyga sen welin ýigrimi müň ýedi ýüz altmyş rubl görkezýär. Bolsa hemmäňiz bu bahalara düşünipli. Indi biz näme edýäs? Täzeden ýaňky çislamyza gelýäs. Üçünji ýanwary alýas. Üçünji ýanwardan diňe bir çislany aýlaly, tuda obratny däl-de diňe bir tarap böler. Indi basýas. Obratny bize gerek däl, pasažir bir sanak. Hiç zat özgerdiňzak bärden. Maýtsin wasýat. Ine, dostlar, görşüňiz ýaly bu baha şeýle serediň. Bez bagaždyr, dostlar. Ine, eger-de bagaž gerek bolsa, ine siz bärde gapdalynda bagaž knopkany basyp bilersiňiz. Bagažda ine bahany görýäňiz. 22500 rubl görkezýär. Emma bez bagažda 17375. Emmeme düşürip bolsa bez bagažy alýas. Dostlar ine serediň şu ýerde ekonom bazowy. Bu ýerde birnäçe tarifler bar. Bular nähili tarif, näme üçinligi gerek bolýan diňläň. Eger siz şu tarify alsaňyz, hiç hili wazbradam abmenem bolýan däldir dostlar. Abmen moş bolmagy mümkin ýöne toşlugy men garati beremok, size edip göremok. Eger-de ekonomi standart saýlasaňyz, ine şu ýerde bagaž bardyr dostlar. Ýöne bärde baha üýtgeýär görýäňizmi? Özem mesde-de saýlap bolýandyr dostlar. Görtümiz Ýöne bärde-de serowno wazbrat bilen obmen ýokdur dostlar. Bolam ýöne etse bolýa ýöne nähili ýagdaýda apmel etip bolýa diňe wasprat etip bolanak. Ýene bir tarifimiz bar. Ekonom plus. Bunda ähli zatlar öz içinde. Bagaj, abmen, wasprat, hemme zat öz içinde. Dostlar, biz nähili Iň ekonom tarifçi saýlaýar. Ekonom Bazybaý. Dalýany basýar. Indi şu ýerde görýäňiz dostlar. Dalyny ýazmaly. Dalyna mende özümkini ýazyp görkezýän size. Hemme zadym taýýar mende. Görşüňiz ýaly şu ýerde dokumende dostlar Russiýa şu ýerde Zagrambasov Rossiýski Federasiýa diýip durandyr. Şoňa drugoý dokumendi basmasaňyz bolanok. Sebäpsiz graždana Rossiýa däl. Bir goý dokumenti basýas hemme zanly ýazylan srok hökmän suratda gerekdir dostlar. Pasport zanly görşüňiz ýaly. I bärde stranada hökmän suratda Rossiýa diýip durýandyr ýöne biz şoňa dostlar näme etmeli elbetde öz Türkmenistanymyzy saýlamaly. Türkmeniýany saýlaýar. Ine, Breme. Bu ýerde nomer karty bolan ýa-da registrasiýa edilen wagty size nomer karty berle. Şu kartaň üstü bilen edilýär dostlar. Ine iň aşakda kontakt. Poçta näme ýazýar dostlar? Elbetde hemmäňiz bilşiňiz ýaly elektron poçtaňyz, ýagny

Siz şu ýerde on prosent skidka bilen bagažam alyp bilýäňiz goşmaça şonam ýatdan çykarmaň dostlar. Hemem ýene-de bärde 50 rubl diýip görkezýär, emma 70 rubl alýar mest üçin. Şonam ýatdan çykarmaň mesti-de alyp bilýäňiz. Mesta nähili alýaňyz? Islendik ýerde ynha mesta basýaňyz. Ine, görşüňiz ýaly mestalar bardyr, boş mestalar. Şeýle mestalar çykýar ine. Gördüňizmi dostlar? Mesde saýlajak bolsaňyz üstüne pikirip islendik birine mysal üçin aýdaly aýry tarapdan gerek diýseňiz aýry tarapdan bärde görkezen ak hiç kim ortadan alýas ine ikinji zeýan alýas ine gördüňiz ýa ýa elli diýip görkezen zat ýetmiş boldy dostlar gördüňizmi şonuň üçin biz mesde saýlanda bize çykýar goşmaça bagaj diýdim dostlar ine dabar bagaj basýan goşmaça bagaj bolup bilýär şu ýerde Ona nähili kâdede seyirde Agajam birinji taryflary bilen berýändir. Ine basýaňyz welin dy şu näçe diýýär. Gördüňiz näme? Başda görkezende iki müň näçe diýip görkezip durdy bize. Bize bagaj nämä gerek? Gerek däl. Men size şeýle düşündirip oturýaryn. Hemem ine şu ýerde haýwanlyklar üçin bize bile degişli däl. Bulam bize degişli däl. Bulam bize degişli däl. Ine dostlar. Strahowka sumkaňa diýer. Bu nähili getirim bolýar? Medisinskiý strahowka diýer. Bu zatlaryň hiç haýsy bize ekonom klas alsak arzan bahada bilet alasymyz gelýär. O gerek däl. Umuman. Bu diýer Mert wraç siziň hyzmatyňyzda diýer. Muny goşdurmagyň ony däl. Dostlar görýäňizmi? Şu ýerde strahowka. Strahowka näme?

Ýene bir zat ýatdan çykarman paýlaşmakyňyz, şu ýerde sms odurbini bar. Şoňa elli basýaňyz. O ýerden telefon nomeryňyza sms gelýär. Ol siziň töleg edenligiňiz baradaky çegiňizi berýär. Dostlar, hemmäňize ýasyndyra, hemmäňize düşünikli bolan bolsa, diňe bize näme gerek?

Ýagny soragyny bärde siz üç koduňyzy ýazýaňyz we boldy. Indi dostlar ähliňize düşünikli bolan bolsa şu wideony sizden haýyşt edýän dostlar essemini bilet alyp aljak diýip bir zärim maşenniklere sokulandan olary sokulmazlyk üçin özleri öwrenmeklik üçin şu dost wideony paýlaşmagyny sizden haýyşt edýän dostlar. Ünsler şu videony soňuna çenli diňläniň üçin köp sag boluň. Dostlar näme diýmek isleýän men size? Esasy zat adamyň edýänini adamym edip bilýär. Şonuň üçin öwreniň, biliň. Nesip bolsa men size ýeneki videolarymda goşmaça goşmaça maglumatlar, goşmaça täzelikler bilen Elbetde siz bilen paýlaşmakçy. O zatlary bilmek üçin bolsa siz meň kanalyma agza boluň. Meň kanalym nähili? Elbetde men size häzir öz YouTube kanalymy görkezýän dostlar. YouTube-a ýa-da internet sahypalaryň ählisine şu ýere ýazýan häzir men size YouTube kanalymy görkezjek dostlarym. Bu wideony YouTube kanalynda görmek isleseňiz, elbetde şu ýerde ýazylýan ýere täç ýerli bally ýene görýäňiz, täç ýerli bally gitme. Bu da meniň YouTube kanalym. Dostlar, hoşuňyz ýa şu wideolaryň içinde men şu kanala ýeteňiz, men wideolary paýlaşyp bilýän. Hemme elbetde sizden haýyş edýän hemmäňizden dostlar. Kanalyma agza boluň hem-de wideolary dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kime ýene-de nähili teklipleri bolsa, kimi näme zatlar gyzyklandyrýan bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Onda näme, dostlar? Günleriňiz üçin köp sag boluň.